א גוט מארגען, דאנערשטאג פרשת עקב, יעצט גייט מען געבן די שיעור דא פון די בית מדרש וואס הייסט מקרב, וואס דא איז די רב הרב ר' אשר אמנון צור איז דא, שלום עליכם רבי און מורי. wow ווען די בחורים קומען לערנען אין ישיבת שלום רב. איז דאס וואס זיי זעען דא, דא איז די בית מדרש, דארטן אויבן איז די דארמעטארי, צו מיר ארויף גיין באלד געבן די שיעור, א חלק פון די שיעור אין די דארמעטארי, אנבעליוועבל, סאו ברשות ברשות הרב, קען איי קען גיוו די שיעור אווער היער? אוודאי, אקעי, ער וועט געבן די שיעור דא. אלזא זיץ איך דא אין די בית מדרש, אין די מקום קדוש דא, אונז האמער דא, פון דערווייטענס קען מען זעהן די ראש ישיבה זיצן דארטן יומם ולילה, זיצט ער און לערנט דא, איך האף איך וועל אים נישט שטערן דא, איך האב געבעטן רשות איך קען פארלערנען דא, און די היינטיגע שיעור גייט טאקע געווידמעט ווערן פאר די ישיבה שלום רב, ווי איך האב די זכי' טאקע מיין איידעם ר' חיים שמואל, שמואליק גאנץ, איז די מנהל דא, און איז עוסק דא, מאכט זיכער אלע בחורים האבן אלעס וואס זיי דארף צו האבן, און טאקע איז דא בחורים פון אמעריקע, פון ארץ ישראל, פון איבעראל, פון יוראפ, און כ'האב אים געפרעגט אויב כ'מעג רעדן וועגן דעם, זאגט ער אדרבה, און כ'האב אים געפרעגט צו מ'קען נאך אריינשרייבן בחורים יעצט. זאגט ער, יא, ס'איז דא פאר סיי פאר די פאר די ראש חודש אלול קען מען שוין אריין אנהייבן, אדער די וואס ווילן אנהייבן ראש חודש חשוון. ס'איז א מורא'דיגע ישיבה, כ'האב געזען פון די נאנט דא, כ'האב דא אויך משפחה אליינס, מיין נעפיו, נחמן צבי, און אויך די אנדערע בחורים, וואס מען געבט זיך אפ מיט אזא מין ליבשאפט, מיט אזא מין דעפט, יעדער איינער על פי דרכם, מען לערנט תורה וחסידות, און יענער מאל קומט ארויס און דא ווייסט מען די גאנצע, מען ווייסט, מען איז באקאנט אין אלע חלקי אין די תורה, מען ווערט באקאנט אין יעדע זאך אין הלכה, אין גמרא, אין אין חסידות, און אפילו אין אין דברי פנימיות, פנימיות התורה, מען לייגט זיך אריין א געוואלדיגע כוחות, און מען האט לעצטנס אנגעהויבן נאך א זאך, אז אפילו בחורים וואס האבן שוין געלערנט א יאר צוויי אין ירושלים, זיי ווילן האבן די צווייטע ענערדזשי קען מען אריינקומען דא אויך, און ס'גייט זיין אזוי, מ'עט האבן שיעורי תורה מיט זיי, מ'עט לערנען דורכאויס די טאג, און מ'עט קענען עקספיריענסן סיי צו זיין א צווייטע איד, און סיי צו קענען זיך אויסלערנען און קונה זיין פארן לעבן געוואלדיגע זאכן. אזוי אויך מיין טאכטער זיין רעבעצן מיט די רעבעצן רב אשי'ס רעבעצן גייען מאכן א סעמינאר, א סעמינאריע פאר מיידלעך, אויף א קליינע פארנעם, און אבער אויף א צווייסע פארנעם, ווי די מיידלעך וועלן זיך לערנען די דעפט פון אידישקייט, און צו קענען פארשטיין און פרייען זיך מיט יעדע זאך וואס א איד דארף טון, מיט אלע מצוות, און מיט און פארשטיין די עמקות הענין אויף א מורא'דיגע געשמאקע לעוועל. און זיי נעמען אויך אן נאך, איך ווייס נישט אבער בעט נישט פון מיר זיי אריינלייגן דא עפעס א קאנטעקט אינפאו וויאזוי מען קען צוקומען צו דעם א ישיבה, און כ'וועל באלד ווייזן די דארמיטארי וואס מ'האט געבויט דא פאר די בחורים, טאפ קלעס, אז אמעריקאנער זאל אויך פילן קאמפארטעבל, כ'ווייס ממש, כ'האב נישט געזען אין צפת אזא מין לאקזשערי וואס די בחורים האבן, און די וויו וואס זיי האבן העמער באלד אויך ווייזן, אפשר באלד א חלק פון די שיעור העמער לערנען פון דארטן, העמער זען וואס די בחורים זעען פאר זיי גייען שלאפן און ווען זיי שטייען אויף. און זיי דאנקען דעם אייבערשטן אז זיי זענען אינעם הייליג לאנד דא אינעם פלאץ וואס איז ארץ חיטוט האורו וגפן תאנה ורימון ארץ זית שמן ודבש ארץ אשר לא בא מסכנות תאכל בה לחם לא סכסא כל בה אזוי ווי צו מיר יעצט זעהן אין די פרשה. לאמיר אנהייבן יעצט קאפיטל ח' אין פרשת עקב פסוק ז'. כי ה' אלקיך, ווייל דער אייבערשטער דיין גאט מביאך, וועט דיך ברענגען, ער ברענגט דיך אריין, אל ארץ טובה, אין דעם גוטן לאנד, ארץ, די לאנד וואס איז נחלי מים, וואס איז דא פול מיט טייכן מיט וואסער, ווי דו פארסט זעסטו א נחל דאס, א נחל יענץ, עיינות, עיינות מיינט צו זאגן מעיינות, קוועלן, איך בין געווען נעכטן מיך געטובל'ט אין איין מעיין, איינער נעכטן אין אן אנדערע מעיין,

ארץ, עס איז א לאנד וואס האט חיטה, ווייץ, שעורה און גערשטן, וגפן און וויינשטאקן, האט מען געהאט וויין וואס וואקסט דא און פקיעין, וואס האט מען וואס האט מען געהאט באקומען דארטן פון בר יוחאי, התאיינו און פייגן ביימער, ורימון און מילגרוים ביימער, אזוי ווי איך האב איבעראל געזען און מ'דענקט צו מ'קען אריין לייגן דא אביסל, ארץ, א לאנד וואס איז זית שמן, ס'איז אלע וואס זיי ווערן געמאכט פון דעם מורא'דיגע אויל און דבש, און טייטלען וואס זיי קומען ארויס פון דעם האניג, ער א אר א חיטין און שערין וגפנין ותאנין ורימונין אר א דייסוה א עבדין משחה והיא עבדה דבש. ארץ, עס איז א לאנד אשר לא במסכנין, וואס נישט מיט ארעמקייט תאכל בעליכם וועסטו עסן אין איר ברויט, לא שחסר כל בו, עס וועט גארנישט פעלן קיין שום זאך אין איר. ארץ, דאס איז א לאנד אשר אבניו, וואס אירע שטיינער ברזל זענען ממש ווי אייזן,

און דעמאלס האט דער זאץ ווערן וארכתו את ה' אלקיך וועסטו בענטשן דעם באשעפער דיין גאט על הארץ הטובה פאר דעם גוטן לאנד אשר נתן לך וואס ער געבט פאר דיך, דא האסטו די מצוה פון ברכת המזון. ותאכל ותשבע, דאס עסן איז זאט ווערן, ותברך את ה' אלקיך, דאס בענטשן דעם באשעפער דיין גאט. על אהרע טאפטע אויף דעם גוטן לאנד דער יואב לאך וואס ער האט געגעבן פאר דיר. אבער זאגט די פסוק, געדענק אבער זייער וויכטיג, אז דאס אלעס געבט דיך דער אייבערשטער, און און דער אייבערשטער וויל פון דיך צו זיין זאל זיין אנגעהאנגען, זאלסט זיין צוגעבינדן און מקושר מיטן אייבערשטן דורך טון די אלע מצוות, ישמור מלך הוא היט דיך אפ זייער שטארק פן תשכח את השם אלקיך, אויב דו האסט פארגעסן חלילה וחס דעם אייבערשטן דיין גאט, לבלתי שמור מצוותיו, און עס אויפהערן צו אפהיטן די מצוות און משפטיו און זיינע דינים און חוקיותיו און זיינע געזעצן, אשר אנכי מצווך היום, וואס איך באפעל דיך היינט, מיט ווייל איך וויל זאלסט זיין קאנעקטעד צו מיר, אבער דו ביסט פארגעסן פון דעם, וועסטו דיסקאנעקטן, גייט די אלע זאכן וואס מ'האט פריער אויסדערמאנט, אויך חלילה וחס נישט געשען אזוי ווי מ'וועט זען אין היינט ביינאכט אין ליל שישי. איז סתם הלכה, דילמא דשנת שניי, מ'האט פארגעסן יז דחלתא, ד' השם אלקיך, די ירא שמים, בדיל דלא. למיתר זיין שיטן פיקודוי ודינוי וקיומוי דאנו מפקד לך יומא דאין. זאגט די נביא אין ישעיה קאפיטל נין פסוק ט' העין, ס'וועט זיכער אזוי זיין, השם אלוקים יעזור לי, אז דער אייבערשטער וועט מיך העלפן, מי ירשעני, קיינער גייט מיך נישט באשולדיגן אין די אלע זאכן, העין כולם, קיין בגד יבלי, די אלע וועלן ווערן אזוי צוריבן און פארפוילט אזוי ווי א אלטע בגד ווען מ'לייגט נישט אריין די מאף באלס, קומען די מאף די די די די מרת די ספעשל די באגס, יבלי אש י קיין בגד יבלי אזוי ווי א בגד וואס ווערט פארפוילט אש י אויך ליינען וואס דו פארשטייסט אידיש? ווילסט מיטקומען מיטהאלטן די שיעור? אויב ס'דא א חק ס'דא אבער כ'מיין אז דא א חק. געוואלדיג. וויאזוי הייסטו? לעמל פעלדמאן. זלמן? לעמל. לעמל פעלדמאן. שכוח לעמל. ברוכים הבאים. היין השם אלוקים יעזור לי, דער אייבערשטער וועט מיך העלפן, מי יהיה אשמי ווער קען מיך באשולדיגן, היין כולם די אלע רשעים כבגד יבלי, אזוי ווי א אלטע פארפוילטן בגד אש יאך להם, אזוי ווי די רשי זאגט אש איז אזא מין אזא מין אינסעקט וואס עסט אויף בגדים, אונז ווייסט מען היינט אז די מאף איז עסט אויף בגדים, אז די לאזט אים ליגן דארטן א לאנג צייט עס איז עפענט צוריק צו זען אויסגעפוילט און אפגעריסן, עס איז קוים קען אנטון ס'וועט צעפאלן אינגאנצן. זאגט די תרגום, ה' אלקים סועד לי, מאן הי' די חביני, האכילין כלבישה דבלי, איך אאשה אאכיל ליה. זאגט דער פסוק, אוי קענסט מיטהאלטן אזוי? מי בכם יראי השם, ווער צווישן ענק האט מורא פונעם אייבערשטן שומע בקול עבדו, וואס הערט צו צו די קול פון זיין, שומע בקול עבדו, ער טוט צוערן און ער גלייבט די ווערטער פון די עבדי פון די עבדיו, ווער איז די עבדיו? משה רבינו, די נביאים, און זיי זענען מבשר די גרויסע נחמה פון די עשרת הנצחי ווי מען האלט יעצט אט דא, מען האלט שוין אט אט אשר הלך חשכים, כאטשיג וואס עס גייט אין פינצטערניש, ס'איז מיינט מען זעט אין די זמן וואס מען זעט נישט די ליכטיגקייט, איז ארום גענומען מיט צרות און יסורים. חוץ פון דעם וואס מען האט די גלות האט מען נאכאלץ די אינערליכע גלות, מען האט מען האט פערסאנעל גלות וואס מען גייט דורך, ואין נוגע לו, און אפילו א אפשיין פון ליכטיגקייט איז אויך נישט דא, מען זעט נישט קיין שום האפ אפילו קיין רעי פון האפ, אבער מיט דעם אלעם וועלן די ווערטער זיין א נחמה פאר אים אויך יעצט אין גלות, ווייל יבטח בשם השם ווייל ער האט בטחון אינעם אייבערשטן, וישוען באלוקיו, און ער ליינט זיך אן אינעם אייבערשטן, ער ווייסט אז דער אייבערשטער איז א אנליינונג פאר אים אין די שווערע גלות.

דארטן האט געוואוינט א איד, א צדיק, און ער האט געהאט דארטן זיין פרנסה דארטן, און זיין ווייב'ס פרנסה, און זיין טאכטער'ס פרנסה, און איין שיינעם טאג האט זיך אויסגעבראכן א עלעקטריקל פייער און ס'האט אומגעברענגט די גאנצע זאך. און ער וואלט געהאט אלע רעכטן צו זיין צובראכן, זיך ארומדרייען דיפרעסט און צובראכן, און צוקלאפט, און צו וויינען, און וואס האט ער ארויפגעשריבן? ער האט גענומען א גרויסן צעטל און ארויפגעשריבן דארטן וואס? איך וועל באלד נאכקוקן וואס ס'שטייט דארטן, ס'איז נישט דא קיין שלעכטע זאך וואס קומט פונעם אייבערשטן, אלעס איז נאר גוטס, כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד, יעצט איז די יארצייט געווען ביי פון נחום איש גמזו, גמזו לטובה, ממש מיט אזא מין הייליגקייט, און ער האט אפילו נישט געהאט, אין אמעריקע א פייער זאגט מען נאך א פייער קומט א שירות, ווייל ס'איז דא גוטע אינשורענס, ניין נישט קיין אינשורענס נישט קיין גארנישט, בטחון אמונה, ער האט זיך ארום געדרייט זיך ארום מיט געבארגטע קליידער, מיט א מורא'דיגע שמחה, דאס זעט מען אפילו אין גלות ווען עס קומט נאך א גלות, אבער מען גייט מיט אזא מין בטחון, בשם השם וישמע אלוקיו, הן, זאגט די פסוק ווייטער, כולכם, אה, עס שטייט נאך א זאך, עס איז דא א מדרש תהילים, וואס זאגט אזוי, אין פ א למד א', פלא, יא, מדרש תהילים זאגט אזוי, בשעה שישראל נכנסים לצרה, ווען א איד גייט אריין אין צרה, הם אומרים לקדוש ברוך הוא גואל עשני, רבונו של עולם לייז אונז שוין אויס, והקדוש ברוך הוא אומר להם יש בעניכם יראת שמים, איז דא ביי ענק יראת שמים? והיינו אומרים זיי זאגן, אונז האבן יראת שמים, לשם עבר איז אמאל געווען, בימי משה, בימי ישעיה, בימי דוד, בימי שמואל, ס'איז אמאל געווען, אבער עכשיו, כל שאני הולכם, כי מחשבת לוני והולכת, ווי לענגער מ'איז אין גלות, אלץ מער ווערט עס פינסטערער און פארטונקלטער, ס'איז שוין נישטא מער די גרויסע ליכטיגקייט. און דערלאנגט גאר דאס אוועקנעמען פון אונזער גרויסקייט און אונזער ליכטיגקייט פון די נביאים פון משה רבינו פון ישעי' פון דוד און שמואל שנאמר על ההלך אשר הלך אשר הלך חשיכם אוי ווי ס'שטייט דא אשר הלך חשיכם מ'גייט אין די פינסטערניש מער און מער אמר להם הקדוש ברוך הוא געזאגט בטחי בשמי האטס בטחון אין מיין נאמען גלייבטס אין מיר והי' עומד לכם און און די מיין נאמען וועט איך וועט איך וועט איך שטיין וועט איך האלטן דורך דעם שנאמר יבטח בשם השם. ולאמו שכל מי שבטח בשמי ווער ס'גלייבט אין שם השם אני מצילו אים וועל איך ראטעווען, האב בטחון וועט אלעס זיין גוט, וועל איך אים מציל זיין, אני מצילו איך וועל אים מציל זיין, אפילו א פשוט'ע מענטש מ'דארף נישט זיין קיין משה, מ'דארף נישט זיין קיין ישעי', קיין דוד און קיין שמואל, יעדע איד וואס האט בטחון אין אייבערשטן והחסד יסובבני די אייבערשטער וועט אים וועט אים העלפן, זאגט די פסוק ווייטער, ה' כ זאגט די נביא.

מאז ר' זיכוי'ס, עס פארשטערקערטס די פונק און פייער, א גאנצן צייט שטארקט עטס זיך אריין אויף וועגן דעם לכי באור בעיר אשכם, וועט עטס מוזן דורך גיין א פייער וואס הייסט אין עולם הבא און אין גיהנום, וואס דאס ווערט באשאפן דורך די חטאים פון א מענטש, וואס עטס עס אליינס באשאפן דאס, איר בזיכוי'ס בערתם, וועט עטס מוזן באקומען די עונשים וואס די פייער וואס עס איז אויפגעפלאמט פון קליינע פונקען, אלעס דאס גייט מען דארפן דורכמאכן, אבער זאלטס וויסן מידי הוסט זאת לכם, דאס איז אלעס פון מיין האנט, אלעס כדי דיך צו מזכך זיין און פיוריפייען, עס איז א טעראפי, אז מען זאל קענען מכפר זיין אויף די חרון אף פונעם אייבערשטן, און אויך וועט זיין א קער עונש אויב איר וועט נישט תשובה טון, למאי עצהיוו תשכבין. אז אפילו האט מען געטראפן אסאך מאל אפילו טרעפט מען אז יעקב אבינו לא לא מת אפי' בחיים, רבי'ן הקדוש שטייט נאך זיין פטירה האט ער קידוש געמאכט, ר' בלז בן ר' שמעון, ר' נחמן זאגט אז נאך די פטירה איז ווען מען גייט פון איין צימער צום צווייטן צימער, עס איז דאס אלעס איז ביי צדיקים, אדער וואס זענען קודחי עייש, מאז רזיקות למצבה תשכבון, זיי האט א שטארקע תרופה זיי שטארבן די עונש וועט זיך אנהייבן ביי מיתה און דערנאך אין גיהנום. אבער דער פסוק מבטיח אז מידי הוציא זאת לכם, די עונש קומט מידי פון קל ירחם וחנון, ווייל ער וויל דיך רייניגן, ער וויל מזכך זיין אז כל ישראל יש להם חלק באומה העולם הבא, אלע אידן וועלן זוכה זיין צו האבן צום סוף צום עולם הבא, צום העולם הנצחי די עולם הבא. הוא כלחם מגורם באשתו מתקף החרב, אזי לפילי באשתו די גרייזן מחרב די תקייפן במלא המכון, ותקלסכם תסירם. זאגט דער פסוק ווייטער קאפיטל נ א. שמי עלי, זאגט די נביא הערטס מיך צו, רודפי צדק, עטס לויפטס נאך ערליכקייט, מבקשי השם, עטס זוכטס נאר דעם אייבערשטן, הביטי על ציר, קוק אן, קוקטס נאר אן, על ציר חצבתם, אויף וואס הייסט על ציר חצבתם, אויף די שטארקן פעלזעשטיין, די ענקער שורש איז פון דארט נחצב, אויסגעהאקט געווארן, ועל מרכבת בור נקרתם, און קוקטס אויף די מרכבת בור, דאס מיינט די שטארקע האמער וואס האט ענק אויסגעהאקט. רשי זאגט מען דארף האבן א ספעשל כלי אויסהאקן א בור פון וואסער, ווען עס וועט צו דעם ארויף קוקן און זיך מתבונן זיין וועט ער זען אז דער געבוי פון כלל ישראל איז למעלה מדרך הטבע, אזוי ווי דער טאטע פון כלל ישראל איז אברהם, און די מאמע איז שרה, און זיי האבן נישט געקענט האבן קיין קינדער, אברהם און שרה האט די אייבערשטער דיך ל ע

וואס איז די מקווה'ס בור? ס'איז א לשון פון ליידער, זיי האבן געהאט קינדער אפילו שפעטער, כי איכא כרוסב, ווייל זיי האבן אויסגערופן איכא, כ'האב אים גערופן צום ערשט איכא הוי אברהם, יא, ואבער חי איך האב זיי געבענטשט מיט קינדער שלא כדרכתי ורביי, איך האב מוסיף געווען די ברכה נאך מיט א רבי, אזוי ווי שטייט ואברהם וזקו זקנים באים בימים, כי איכא כרוסב יוכד איכא הוי אברהם,

די דיבור פונעם אייבערשטן איז א מציאות, ציון איז שוין געטרייסט געווארן צוזאמען מיט כל חברותיו, אלע חרבנות, אלע צרות צוזאמען זענען שוין יעצט נכלל אין די נחמה, ווי אזוי עס שטייט הן על כפיים חקותיך, די מעשה שמים וארץ, די מעשה ידו פונעם אייבערשטן איז שוין אנקערט איז די נחמה פון די גילו הסעודה, וישם מדבר, און דעמאלטס גייט זיין אז די מדבר וועט זיין אזוי ס'וועט די גלות וואס איז עפעס א מדבר וועט זיין אזוי ווי עדן, אזוי ווי די גן עדן, וערבותא און די ערבה. וועט זיין כגון השם אזוי ווי די גארטן פונעם אייבערשטן, אוי סאס אוי די גאנצע בריאה וועט צוריק גיין צו די מדריגה אזוי ווי עס איז געווען קודם החטא, ווייל די חטא האט געמאכט אז די אלע זאכן זאלן צוקומען, די נחש האט מכשיל געווען אז ס'זאל זיין א בכי' לדורות, אבער ביי די גרויסע נחמה וועט זיין די בריאה אזוי לויטער אז ס'וועט זיין נאר סאס אוי ושמחו יהי' מצאי בה, נאר שמחה וועט זיך געפונען דארטן, אן קיין צרות און בכיות, די גאנצע רעה וועט בטל ווערן, אזוי ווי עס שטייט והיה ביום ההוא אחד השם אחד שמו אחד מען וועט זיין נאר תפלה הטוב והמיטב תודו מען וועט זאגן דאנק און טענק יו השם וקהל זמרו און א געזאנג און א קול פון געזאנג אזוי ווי טאקע די בנין דא פון פון די ישיבה די דארמעטארי איז נתסנדק געווארן דורך די גרופע פון טענק יו השם תודו וקהל זמרו מען דאנקט די אייבערשטן און דורכדעם קען מען האבן א קהל זמרו זיצט דא די קול תורה און מען זיצט און מען לערנט דא. זאל מען באלד ארויף גיין צו די דארמעטארי, יא אויב ביסט מסכים, און מ'וועט קאנטיניען דארט אין די שיעור פון די וויו פון די בעקגראונד, אבער קודם לאמיך אריינגיין אין תהלים קודם, תהלים איז קאפיטל קיו ח, וואס איז חק, אותיות חק, קאפיטל קיו ח, פסוק ח. אלוקים, דער אייבערשטער גערעדט, דיבר, גערעדט בקדשו, מיט זיין הייליגקייט. זאגט דוד המלך אז איך וועל זיין א קעניג, עלוי איז אויך, כ'וועל זיך פרייען מיט'ן אייבערשטנ'ס באפעל, אכלקו שכם, כ'וועל קענען צעטיילן דאס לאנד פון מיינע פיינט פאר די אידן. ועמק סוכות, די טאל פון סוכות, א מדד, וועל איך קענען אויסמעסן, צעטיילן פאר די אידן, לי גלעד, פאר מיך, די געגנט פון גלעד. לי מנשה, און די געבן פון מנשה, איך וועל קעניגן איבער זיי. מעוז ראשי, זיי זענען די שטארקייט פון מיין קאפ, מיך צו היטן פונעם שונא. יהודה, מחוקקי, די מענטשן פון שבט יהודה, זענען מיין געזעץ געבערס. מואב, די לאנד פון מואב, סיר רחצי, איז מיין דיש וואשער, איך וועל מיך באדינען מיט זיי אזוי ווי, נעם מיין דישעס וואש מיר אויס. על אדום. אשליך נעלי, אויף אן עדן וועל איך זאגן וואס צו טון, טו מיך אן מיין שיך, טו מיך אויס מיין שיך, אדער נעלי קען אויך טייטשן מיין שלאס, אזוי ווי נעל, אפצו, מיין שלאס. עלי פלשת, די לאנד פלשתים, אסרוהו, וועל איך זיי, וועל איך זיי דערשרעקן. וואס אויך וועל אויך בלאזן דארט און דארט צו דערשרעקן, מי יובילני עיר מבצר, ווער וועט מיך פירן איינצונעמען די באפעסטע שטאט פון עשיו ווען משיח וועט קומען, מי ינחני, דער באשעפער האט מיך געפירט עד אדום, ביז אדום, אויסצוהרגן פון זיי אַכצן טויזנט מיליטער, דער אייבערשטער קען אלעס טון, און יעדע פון די גרעסטע מיליטערס, און די גרעסטע פאוער קאנטריס, דארף איך דארף מען זיך זיך נישט דערשרעקן, פארוואס? ווייל הלואי אלקים זענעך אני, ווייל אלעס קומט פון דיך רבונו של עולם און דו האסט ביז אונז יעצט ביז האסט אונז ביז יעצט פארלאזט, אבער באמת ווייטער גייסטו אונז נעמען, ולא יסייעתך ה' אלקים, מיט דיר רבונו של עולם ביסטו נישט ארויסגעגאנגען בצבאותינו און אונזער מיליטער ביז יעצט, אבער יעצט נאר מיט דיין הילף נעמען מיר איין די שטעט פון אונזערע פיינט. אבער עס שטייט ווייטער ואלקים ומחול אלינו. יעצט גיימער לערנען די משנה און די גמרא און זוהר, מ'מוז לערנען דא און נאכדעם מוז עס ארויפגיין ווייל כ'ווייס נישט צו די עירקאנדישן ארבעט דארט אזוי גוט, סאו מ'קען קודם לערנען משניות דא, און נאכדעם וועל מיר גיין מיט זוהר קדשו מיר ארויפגיין אויבן דארטן, ווייל מ'קען זעהן דארטן צפת מיט מירון מיט טבריה, כ'ווייס מ'קען זעהן די גאנצע די אלע אלע פלעצער. לאמיר אריינגיין משנה משנה מסכת בכורות דף בכורות פרק ז' משנה א'. מען האט יעצט אויסגערעכנט אין פרק ו' האט מען אויסגערעכנט אלע מימים אלע פעלערן וואס מאכט א בכור בהמה פאר א בעל מום, סאו גייט איר אויסרעכענען מימים איילי די אלע מימים בין קובעים סיי עס איז א קובע'דיגע מום וואס איז פאר אייביג, בין עוברים טאמער עס איז א פאר יעצט איז ער א בעל מום אבער באלד גייט עס דורך גיין, פסל'ן באדם ביי א מענטש איז עס פסול, יוצר עס פסל'ט א מענטש ביי א כהן ער זאל נישט קענען טון די עבודה, יוצר א ליים באדם עס קומט צו נאך מימון אויף זיי ביי א מענטש, א כהן, אים צו פסל'ן פון עבודה, און די זענען אזוי. ער גייט אויסרעכענען יעצט אלע מינע ווירד העד העד שעיפס וואס זענען נישט די רעגולער, וואס קען הייסן בעל מום וואס קען פסל'ן א כהן צו טון די עבודה. הקילון, קילון איז אזוי ווי איינעם וואס האט א קאפ וואס איז אונטן זייער ברייט און אויבן שפיציג. וויפ. ס'איז מער אזעלכע קארטונס. איינער האט אזוי, האלאפטאן, און זיין קאפ איז ענליך אזוי ווי א, עס איז ברייט אויבן און שפיציג פון אונטן, אזוי ווי א עיליען. ה ה מאקאובאן, א קאפ אזוי ווי אזוי ווי א האמער, ס'שטרעקט זיך ארויס אויבן פראנט און פון אונטן אזוי ווי א קאפ דא און די בעק איז א א קאפ, איך ווייס מ'דארף מאכן מיט עי איי אזעלכע פיקטשערס. מ'זאל מעקן פיקטשערס אויף איט רייט? שימי, זעהט אויס קענסט מאכן אזעלכע פיקטשערס פון די פון די מאקאוואן. ושרשו שקיעה, און א כהן וואס זיין קאפ איז פון פראנט פלאטשיג, וויפ, איז שקיע פאם, און די זיין קאפ איז פלאטשיג פון אונטן, וואופ. כ'מיין מ'דארף זעהן וואס מ'קען ארויסברענגען פון דעם. בעלי חתירות, כהנא וואס האבן א ערענסטע הויקער, מ'רעדט נישט סתם אזא הויקערל, א ערענסטע הויקער, רבי יהודה מכשיר, רבי יהודה מכשיר אז דאס הייסט נישט קיין פעלער, א הויקער איז א הויקער. חכמים פסל'ן, חכמים פסל'ן זאגן אז ס'איז יא א מום. משנה בית איז הקרח, איינער א כהן וואס איז אויסגעקראכן די קאפ, פסול איז פסול און אייזיק רייך, וואס הייסט אויסגעראכן אפ? כל שאין לו שיטה של שר, ער האט נישט א רייע האר א טראפ פון אונטן, מקעפעס וואס איז נעמט ארום א אוזן לאוזן, פון איין אויער ביזן אנדערע אויער, ואם יש לו אויב ער האט יא אזא רייע האר אייזיק כשר איז ער כשר, אין לו גבינים, ער האט נישט קיין אויגן ברעמען, איז פסול, אין לו אלא גבין אחד, נאר איין אויגן ברעם, אדער עס איז דא אנדערע וואס זאגן אז ס'מיינט א יוניבראו, ס'וואקסט פון איין פלאץ צום צווייטן, האט נישט קיין ספעיס אינדערמיטן. אדער הי גיבן אויבן ביי תורה דאס איז א גיבן וואס שטייט אין תורה רבי דוסא אומר כל שגבינאוו שוכבן זיינע ברעמען ליגן אזוי אראפ איבער די אויגן רבי חנינא בן אנטוניא אומר כל שישנו שני גבן ער האט צוויי רוקענעס יופ יופ אזוי ווי א א קעמל און א ער שטיי שדרות און צוויי רוקן ביימער משנה ג' הכרם א קוים וואס האט א פלאטשיגע נאז פסול איז פסול וואס הייסט זיי פלאטשקען אויס איז ער חרם? הכח שטיי איינער ווייל טאמער גייט ער קאלערן ביידע זיינע אויגן און עס האט נישט קיין באמפ אינמיטן ער גייט נישט דארפן גיין אזוי ווייל טאמער לייגט ער אראפ די גלעזער און עס פאלט גלייך אראפ ער האט נישט ווי צו לייגן די גלעזער די גאנצע זאך איז ס'איז נישט דא אינמיטן כאחד אדער שטיי איינער למעלה אויב זיינע ביידע אויגן זענען העכער פון די צוויי זייטן פון די נאז. איך שטיי אוינעוו למטה אדער אינטער, ס'איז אינמיטן די צוויי באקן קומען ארויס אויגן. איין אך'ס למעלה, איין אויג איז העכער ווי ס'דארף שטיין, ואין אך'ס למטה און איינס איז אינטער ווי ס'דארף צו זיין. רואה את החדר ואת הליה כאחת. ער קוקט אויף די איך און פלוצלינג זעט ער, ער זעט די שטאק מיט די רום דא צוזאמען. ס'איז אכמאל געשען צו מיך אויך, ווער איז א קאנטשי איי איז אזוי, פלוצלינג, דו קוקסט אויף מיך צו קוקסט אויף אים? הא? די אויגן איז נישט דא און נישט דארטן, עס איז א הליה, החדר ואת הליה כאחת, סוכ השמש. זענען די סעקונדן ווען די זון קוקט, כ'מיין יעדער איינער שיינט אזוי, אז עס סעקונדט אייביג, אזוי ווי כאילו די זון שיינט אויף אים, סחה איז א לשון פון קוקן, סחה סחה השמש, אזוי ווי סגי נהור, ס'איז אסאך ליכט ער האלט אין איין קוקן, סעקונדן אזוי, אדער סעקונד, סחי, סעקונדן, זאגט דאס, זאגט דאס מיינט, זיינע אויגן פארן זיך נישט, ס'איז נישט די זעלבע קאלער, ס'איז נישט די זעלבע א זאג זאג איז א גרופ און דאס איז א פאר. דאס, אנא, דאס, טרעס, דאס. והצהרן, און ס'טראפט פון זיינע אויגן אייביג, עס האלט מען איין גיסן פון אים טרערן אזעלכע. שנאר של עריסה עיניו, און זיינע האר ביי די אויגן, דאס איז ביי די איי לעשעס, זיי אויסגעריסן. פסול. מפני מראות עין, ווייל מענטשן זעען דאס. עס איז נישט קיין פעלער, ווייל פאר מענטשן הייסט עס נישט שיין, טאר ער נישט טוהן די עבודה בית המקדש. משנה ד', עיניו גדולות כשל עגל, די כהן'ס אויגן זענען אזוי גרויס אזוי ווי א קאלב, אזוי מו, ריזיג, אויב טענה'ט אז די פיס ווי קוים וואס מען קען עס זעהן, כשל אבות, אזוי ווי א קאטשקעלע, גופו, זיינע, זיינע, זיין באדי איז גדול מאיברים, גרעסער ווי זיינע אברים, אוי קטן מאיברים, אדער

משנה היי, זכותו העליונה, אויב די אונטערשטע ליפ פון א קוים אויף די פאסאדע תחתונה איז לענגער, ס'שטעקט זיך ארויס מער ווי די אויבערשטע ליפ, י ר, והתחתונה, אדער די אונטערשטע ליפ אויף די פאסאדע העליונה, איז לענגער ווי די אויבערשטע, הרי זה מ. ושנית לשינב, און א קוים וואס איז ארויסגעפאלן זיינע ציינער, פסול. דער מהרס א, דאדאו שוכבים, זיינע ברוסטן ליגן אזוי ווי כשל ישו, קרייסער צבא, זיין בויך איז געשוואלן, טעבירא איז יוצא זיין נאפל שטעקט ארויס, נכפה, איינער וואס ליידט אויף עפילעפטיע אפילו אכסל ליום אפילו איין מאל, רוח קצרה איז א כהן וואס האט וואס איז דיפרעסט, בא עולא קומט אויף אים א גאנצע אידישע קצת אזא חמור שחורות. המשכן, א כהן וואס זיין וואס זיינע זיין ביים זענען זייער לאנג ס'איז דערגרייכט ביז די קניע, און בעל גבר, און א כהן וואס זיין גירד איז צו לאנג, און ס'איז דערגרייכט ביז צו די קניע, אין לו ביים, ער האט נישט, בכלל אוי אין לו אלא ביי אחת, זה מראיך אשך, דאס איז מראיך אשך,

וואס ער רוקט צו זיינע זיינע פלעט פיט איינער צום צווייטן, ווייל איינער קיסט אים מיט די קני, איינער קיסט נושקות זו לזו, ס'איז אזוי איבערגעדרייט אז ס'איז רינדעכיג אז ס'איז נישט גראד. פיקו איז פארקערט, יוצא מגדוליו, אז ס'שטעקט ארויס פון זיין גראבן פינגער און פון די האנט אדער די פיס, עפעס א גראבע שטיקל, א קייבאורד דאס איז אן עקב יוסל אחוריו, פרסתו זיין טריט רחבה כשל אבות אזוי ברייט ווי א קאטשקע, אצבעותיו מרכבות זיינע פינגער זענען ארויפגעלייגט זי על גבי זי, אוי קליטות עד הפרק, עס איז צוקנעקטעד ביזן פרק, אמת איז קשר למטה מן הפרק, ואכתוך אמת איז דאך שוין קשר, אוי אויסער בו יסערות. אויב די קעניג געהאט א איין איבריגע פינגער א זעקסטע, וועלכע תח האט מען עס אראפגעשניטן, אם יש בעצם אויב עס איז געווען א ביין פסול, ואם לאו, כשר. יו סר, דער וואס האט א איבריגע פינגער בידו וברגלו אויף געהעריג איבעראל, פראפארשענעט, זעקס, זעקס. וויפיל שעה האט מען געווען? צוועלף. וויפיל שעה איז דא א טאג? פֿיר און צוואַנציק געהאט מיט די הענט און די פיס. ער האט, איר קענט ציילן. ארבעה עשרים וארבעה האט פֿיר און צוואַנציק. רבי איד א מכשיר. מכאן פסלם. השואל בשתי ידיו דער וואס הערשט מיט ביידע הענט, דאס טייטש א געווענליכע מענטש האט די גערעכט האט די געלינקטע, ער קען מיט ביידע הענט שרייבן, ר' פסל ווייל ער האלט אז עס מיינט צו זאגן אז די רעכטע האנט איז אויך שוואכער, נישט אז ביידע זענען גוט. וחכמים מכשירים. און דא גייט ער אויסרעכענען עקסטרים קאלערס וואס א מענטש האט, א הקישי, איינער וואס איז זייער שווארץ ווי א גיכור, איינער וואס איז זייער רויט ווי א לאבקאן, איינער וואס איז זייער ווייס ווי א קופייח, און א גאר הויעך און איינגעדייט באנאנעס און א גאר פיצעלע קורצע והחרש און א טויבע והשוטה והשיכור, שיכור רעדט מען נישט פון וויין, שיכור פון אנדערע מיני זאכן, און בעלי נגעים טהורים, דער וואס האט ריינע פלעק נישט קיין טומאה נישט צרעת, פסולים באדם, דער וואס איז א פסול ביי א מענטש, וכשרים ביי בהמה, פאר בהמה מעגן זיי ברענגען פאר א בכור אדער א קרבן בהמה, שמעון גלילי אומר שוטה ביי בהמה, אויב א בהמה איז משוגע, א משוגענע בהמה, איינער מן המובחר, הייסט נישט די בעסטע, בלויז אן אומר אב בלע דל דילן, אויב עס וואקסן ארויס שטיקער פלייש פסיל און באדים זענען פסול ביי מענטש, און כשרים ביי בהמה, זענען כשר ביי בהמה. זאגט די משנה ז', איילע ידי ווי זאכן וואס די משנה גייט אויסרעכענען כשרים ביי אדם, ביי מענטש איז כשר און פסול ביי בהמה זענען פסול ביי בהמה, למשל וואס אויסער וועסט בנוי, א בהמה וואס טאר נישט טאר נישט ווערן געהארגעט אויסער וועסט בנוי, וואס איז א עבירה. אזוי ווי ס'שטייט אין די תורה. די טרייפע, וואס א בהמה איז נישט גוט, אבער ביי א מענטש איז יא אקעי. ווי יוצא דופן, א ביי א בהמה איז עס נישט גוט, אבער א מענטש וואס איז געבוירן אזוי, נישט קיין פראבלעם. שנעבט די בהן עבירה, און געטון עבירה מיט א מיט א בהמה, טאר מען עס נישט ברענגען, און א איד וואס איז דורכגעפאלן, אבער וואס מען האט געטון מיט אים עפעס, מעג מען יא. בשיימעס איז אדם איינער וואס האט געהארגט א מענטש, הנושא לשון בעבירה, איינער האט חתונה געהאט מיט פרוי, שוין, גייט ער אויסרעכענען יעצט, אויב א מענטש האט חתונה געהאט מיט פרויען וואס איז געווען ביי עבירה, וואס הייסט, א א כהן וואס האט טאר נישט חתונה מיט א גרושה, זי האט יא חתונה געהאט, פסול זי פסול צו טון עבודה, עד שיד על ינאה, וועט זי גיין לאנג גייט מאכן א נדר נישט צו האבן נישט הנאה האבן פון איר, און פארשטייט זיך ביז ער גייט זיך גט'ן מיט איר, המתאמר למעשים, איינער וואס איז זיך מתאמר צו מעשים פסול עד שיקבל עליו שלא יהיה המתאמר למעשים, איז זיך מקבל אויף זיך נישט מתאמר זיין זיך צו מעשים. זאגט די הייליגע גמרא, אמר רב אבא אמר רבי חייא בר אבא, מסכת בכורות דף מ ד עמוד ב', משתינים מים בפני רבים, אמאליגע צייטן נישט געווען אזוי ווי היינט, מ'איז געגאנגען אביסל קיצל, מ'איז געגאנגען ארויס, מ'האט צוגעמאכט די טיר, עס איז געווען אזוי. נו, עס איז געווען, אין אינדיע קען מען עס דאך אויך זען, אזוי געהעריג, מען גייט ארויס, די הישט און אלע קיר, די וואנט איז געהעריג די טוילעט, און ווי מ'גייט זיך אנשטעלן, ווי מ'דארף אין טוילעט גייט מען זיך אנשטעלן אין זייט און. סאו, אמאל איז עס געווען אז טאמער מ'האט זיך איינגעהאלטן צו שטארק, האט עס געקענט צוברענגען צו חולות און צו קראנקהייטן, וואס איז זייער זייער דעינדזשערעס, אויב זאגן די חכמים אז ווען איינער דארף גיין זאל ער גיין האלט דיך נישט איין און און און גיי אויף אזוי ווייט האט ער געזאגט אזוי משטינא מים בפני א רב אפילו איז דא א רבין דארטן און מען וואלט זאגן יוי איך שעם מיך איך קען נישט איך פאס נישט אויף רב היינטיגע צייטן פארשטייט זיך עס איז שוין דא היינט נארמאלע פלעצער צו גיין זאל מען זיך נישט יעצט גיין זאגן די אלטע גמרא זאגט אהה, ניין, מען דארף, מען דארף וועליוען די זמן וואס אונז האבן היינט. נאר אמאל איז נישט געווען דאס, סאו זאלסט זיך נישט איינהאלטן יעצט וועגן וואס יענער גייט זאגן, וואס דער גייט זאגן, נאר דו וואטס רייט פאר יו, וואס איז געזונט פאר דיך, און שמאטע מויל נישט אויסהייכן. נאר שטרינען מים בפני רבים, ואין שותין מים בפני רבים, סתם צו טרינקען אין פראנט פונעם עולם, צו זיך נעמען יעצט בלאבלאבלאבלאבלאבלאבלאבלאבלאב, דאס פאסט נישט. טרינק זייטיג און איידלערהייט אין א זייט. שטייט זיך אויך טאמער ס'איז נישט קיין, מ'רעדט נישט אז ס'איז אן עמערדזשענסי, אויב ס'איז אן עמערדזשענסי מעגסטו טרינקן בפני רבים און נישט ביי רבים אייביג. ותנא נמי הכה משתינן מים בפני רבים ביי איין שותן מים בפני רבים. און מעשה באחד, ס'געווען א מעשה מיט איינעם, שביקש להשתין מים ולא השתין. ער האט געדארפט גיין משתין זיין מים ולא השתין. ונמצא קרית הצבא, און זיין בויך האט אים אויפגעפלאצט. שמואל יצחק חלה בשבת איז דערגלא. ס'איז אמאל געווען א שבת וואס איז אויסגעפאלן יום טוב, און ער האט געדארשנט א לאנגע דרשה. און ער האט געדארפט ארויס גיין, עס איז געווען זייער שווער ארויס צו גיין יעצט, א גאנצע עולם ווארט דארטן, האבן מיר אויפגעשטעלט דארטן א מחיצה דארט אין די זייט, נאך די לייגלים האט אויפגעלאזט עפעס א קלייד, שוין, וואס ער קאמענד אויף ווי ער, ווען ער איז אנגעקומען נאך די דרשה איז געקומען פאר זיין טאטע, און האט דערציילט וואס ער האט געטון, אמאל האט די טאטע געזאגט עטליכע ארבע מאות איז ער, איך וועל דיר געבן פיר הונדערט גאלדענע רענדלעך, וזיל אהד אריווע און גיי און האב חרטה, זאג פאר די עולם אז עס איז געווען א מיסטעיק, האסט נישט געדארפט האבן די מחיצה, פארוואס? ווייל אט די, דו ביסט דער גרויסער רבי, אוודאי גייט מען ברענגען גלייך א גרויסן מחיצה, פארשטייסט, די אפשר'לעך וואס איז מעגליך פאר דיך, דו האסט די גבאים, מיט זיך ארומדרייען א גרויסן דאס, און ממילא וועלן מענטשן זאגן אט די, דער גרויסער רבי, ממילא דו קענסט, די לא אפשר ליה, וואס טוט מען א מענטש וואס איז נישט אזוי חשוב ווי דיך, און מ'קען אים נישט מאכן קיין מחיצה, להסתכן, זאל ער זיך יעצט שטעלן אין סכנה ווייל ער גייט זאגן אז דער רבי זכרונו לברכה פלעגט אזוי נישט טון, נאר אז מען האט עס געקענט געקענט טון פארן רעבען וואס מיינטס דא? מוזט דיר יעצט אויפשטעלן אין חרטה און זאגן פאר די רבותי זיי באמת מעג מען אז טאמער דארף מען גיין זאל מען גיין. זאגט די גמרא מה ברב אשר איסר חגיגה דגלמא. ער איז אריבערגעגאנגען אויף א ברידזש און ער האט געדארפט מעשן זיין אפשטאנד האט ער דארט מעשן געווען כאטשיג ס'איז נישט געווען א מקום צניעה אויף א ברידזש. אמר ליה האט מען געזאגט צו מרן מהרב אשר חמותך קאסיא דיין שוויגער קומט. אמר ליה האט זי געזאגט בעיד נאי אפילו אין איר אויערן אריין, טאמער ס'איז פאר געזונט, איי דאנט קעיר. ס'איז די מאמע פון די מעשה, פון איינער וואס איז א קינד וואס האט געהאלטן זיך און זאגן, טאטי איך דארף משתין זיין, אבער האט עס נישט געזאגט אין אזא קלין לענגוויטש, האט די טאטע געזאגט, איך בעט דיך, מען רעדט נישט אזוי אין פראנט פון מענטשן. סאו טאטי וואס זאל איך טון טאמער דארף איך גיין? וועסט מיר זאגן אז איך דארף גיין זינגען, און איך פארשטיי, און איך האב דיך געשריגן ווי די טוילעט איז. ער קומט אן דארטן אין אין די צו די זיידע אין שטוב, אה און ער זאגט טאטי טאטי איך דארף גיין זינגען, אה קום הער זינג מיר אריין די אויערן, סאו סאו בעידנאי, פון דא קומט די פון דא קומט די דזשאוק, בעידנאי אמר לי בעידנאי אפילו אין די אויערן אריין, פרעגט די גמרא וואס הייפט להם שם אלוקי. אפשר זאל איך זאגן אז די מענטש האט זיך צוריקגעהאלטן אין די בויך איז אים געשוואלן געווארן, געשוואלן געווארן, דאס איז געווען ווייל ער האט איינגעשלינגען עפעס א מין ווארעם, אבער נישט ווייל ער האט זיך איינגעהאלטן פון משלים זיין, ענטפערט די גמרא, בשויתת, דער מענטש האט נישט געקענט נאך משלים זיין נאך די, און דאס ווייל ער האט זיך איינגעהאלטן אזוי שטארק אז ער האט נישט געקענט נאכדעם, טוען רבנן, שני נקבים יש בבהמ ד, ס'איז דא צוויי עפענונגען אין א מענטש, אחד מוציא שסער, איינס פאר שטן און איכא מוציא שכבה זערא, ואין בין זה לזה אלא כקליפת השם וואס איז זייער א דינע א טין לעיער צווישן דעם און דעם, בשעה שאדם נצרך ווען א מענטש דארף משתין זיין, אם נקפיא זה לתוך זה, אויב אויב די די דינע קליפת השם ווערט געלעכערט אדער גע'אינדזשערט, נמצא עוקר קען חס ושלום אנקומען צו א פלאץ אז ער וועט נישט קענען האבן קיין קינדער. און ריש לקיש מאיר די כסדר דאס שטייט לא יהיה בך עוקר ועקרה ובהם תחו, זעט מען די ווערטער שיין איינס נאכן צווייטן, איי מסייע לא יהיה בך עוקר, ווען וועט ביי דיר נישט זיין א עוקר בזמן שבהמתך? ווען וועסט דיך פירן ווי א בהמה, וואס טוט א בהמה ווען ער דארף משכין זיין? משכין זיך, עס קען נישט זיין א א בהמה גייט ב ב ב איך מוז גיין איך מוז גיין, עס איז נישט דא ב ב, סאו זיך פילן ווי א בהמה, וועסטו זיין געזונט אויכעט, ווען עס דארף גיין וועסטו דארפן גיין, אינטערעסאנטע גמרא היינט. פונקט יעצט. שוין, אמר רבי שמעון לייב, האט רבי שמעון לייב געזאגט, לא יהיה בך עקר מיינט מן התלמידים, אז ס'וועט זיך שפעטער נישט פעלן קיין תלמידים, ועקרה מיינט צו זאגן, שלא יתר תפלתך עקיר לפני המקום, דיין תפילה צום אייבערשטן וועט נישט בלייבן אומגעענטפערט, איי מען סיי, בזמן שאתה מיישם עצמך כבהמה, העסט זיך פירן ווי א בהמה און טון וואס דו דארפסט צו טון ווען ס'קומט דיך אונטער. תניא, מ'האט געלערנט אין א ברייתא רבי שמעון גלילי אומר, עמוד החוזר, אויב א מענטש ווערט אפגעשטעלט אינמיטן ווען ער גייט ווען ער גייט ארויס, מאי בידן לדאי, א דרוקן ברענגט צו א מענטש צו אזעלכע יסורים אז דער בויך ווערט געשוואלן, געשוואלן. סילון החוזר, אויב א מענטש ווערט אפגעשטעלט אינמיטן קטנ'ען, מאי בידן לדאי ירקון, אז דער מענטש ווערט קראנק פון א פון א יעלא פיבער אזוי ווי. אמר רבא בר הינא ורב קטינא אמר ריש לקיש, דם רבו, א מענטש האט צופיל בלוט, שכן רבו, באקומט ער אזא שכן, א געבלוטערן, ס'איז זייער אימפארטענט צו לאזן אמאל, וועגן דעם מענטשן גייען נעמען בלוט, מ'לאזט נעמען בלוט, אמאליגע איז עס געווען זייער א שטארקע זאך, אז מ'האט גענומען בלוט, ווען מ'האט געקענט האט מען גענומען בלוט, ס'איז געווען געזונט ווייל ס'האט באשאפן נייע בלוט, מ'נעמט ארויס בלוט באשאפט עס נייע בלוט, און וועגן דעם, ווי פלעגט מען גיין פאר דעם? ס'איז געווען איין פלאץ ווי מ'פלעגט גיין פאר העיר קאטס און פאר בלוט, און וועגן דעם אלע בארבערס, וועסט באמערקן, האבן אזא רעד ענד ווייט זאך וואס דרייט זיך ארום, דאס איז געווען א סיין אמאל צו ווייזן, דא קען מען קומען נעמען בלוט. טעיק יור בלאד ענד קאט יור העיר. און פלעגט מען קומען דארטן, געשוירן און געשטאכן, און דאס איז געווען די די מהלך וואס איז געווען אמאל דעמאלטס. סאו, עס איז געווען זייער זייער געזונט צו נעמען בלוט, זאגט ער ווער ס'נעמט נישט קיין בלוט, פילט זיך אן מיט די אלטע בלוט און ס'ברענגט צו אז זיין סקין געבט ארויס בלוטערן און ס'איז נישט געזונט. סאו, מ'דארף מ'דארף יו האוו טו לעט גאו פון א באדי כדי צו קענען באשאפן נייע. שכבה זערא רבא, צרעת רב, די זעלבע זאך איז אויך א מענטש וואס האט חתונה געהאט, און און ער דארף טוהן וואס ער דארף צו טוהן, זאל ער טוהן, און נישט זיך צוריק האלטן, ווייל דאס וועט אויך צו ברענגען צו קראנקהייטן, צויי רב, הדרוקן רב, מיין רגליים רבען, ירקן רב, אזוי האבן פריער גערעדט, רוח קצות בעורף, אויב די כהן האט די חולה נופל, איז עס א מום, פרעגט די גמרא מאי נהי', תנא האט מען געלערנט, רוח בין נפלים בעורף, עס קומט פון א שיענדאלער וואס מאכט די מענטש אראפ פאלן צו די ערד פאר א שטיק צייט. טידל דידל דידל דידל דום. גייען מיר יעצט לערנען זוהר, באט איך וויל ענק ווייזן די דארמעטארי, און אויבן אויפן שפיץ פונעם דארמעטארי גייען מיר אפלערנען צו זעהן די וויו. מסכים? גייען מיר ארויף. געלערנט זוהר מיט דאס וויו. I'll tell you that, my father told me in צפת in the old city all the porches all face ר' שמעון. I grew up in this house over here.

קוק וואס גייט פאר, בחורים מיט אזא קיטשען און אזא וויו, wow. אוי ס'לערנט זיך אנדערש דורך דעם. wow. לוק וואטס גאון אן אווער העיר. קידוש השם. זוהר הקדוש גיימיר יעצט לערנען דא, אווערלוקינג ר' שמעון, דארטן אין די בעק ביי אונז איז ר' שמעון, די הייליגע ר' שמעון, און מיר לערנען די זוהר הקדוש אויף ברכת המזון, דאס וואס האמיר יעצט געלערנט, ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך, גיימער צו דעם זאגט דער זוהר הקדוש אזוי, פסח ואמר, ועשי שא שלחן עצי שטים, אזוי שטייט דארט אינעם פסוק, זאגט ער א זייער אינטערעסאנטע זאך, תוה חזקי מזה, מנהגים טובים ושפירן, א גוטע און א הערליכע שיינע מנהגים, הבה נהג אבי האבן זיך געפירט מוראי, די צדיקים די סעדותא דמלכא, פון די סעדות פונעם מלך, וואס די שבת איז געווען די סעדות פון די סעדות דמלכא, לאחזו די עינים מפני בשורה דמלכא. דאס פלעגט מען זיך פירן צו באווייזן אז זיי זענען פון די מענטשן וואס זיי זיצן ביים די שלחן מלכים פונעם אייבערשטן. בעשרה דברים אין צען זאכן צריך אדם לעמער בסעדות וואס דארפן מענטשן טוען ביי די סעודה. פארוואס דווקא צען זאכן אקעגן די צען ספירות? וועלכע צען זאכן? חד. נטילת ידיים, וואשעך די הענט. תניאנה די צווייטע זאך, באטאקט מען שטארק קוקלעך שבת מ'זאל מאכן לחם משנה. תריסאה די דריטע זאך איז, למאכל תלת סעודות און צו עסן דריי סעודות, און להוסיפו מחלל הקודש און צולייגן פון א רעגולער סעודה, אמאל א מענטש האט א סענדוויטש אינמיטן די וואך, האט א זופ, האט לאקשן, אבער ס'קומט שבת לייגט מען צו עקסטערע מאכל, מ'עסט קוגל מיט צימעס, מיט גאלע, מיט שטיגליץ, מיט אלע זאכן מען לייגט צו א כבוד א מאכל פאר שבת קודש. רביעו די פערטע זאך איז להנהר ע פ סוירא די שרגא צו אנצינדן ביי די לעכט ביי די טיש לעכט כאטש אינמיטן די וואך ווילסטו האבן לעכט האסטו לעכט ווילסטו נישט האבן לעכט קענסטו עסן אן לעכט אבער שבת קומט עס מיט לעכט חמשו ע די פיפטע זאך איז כוס די והכלי אז סתם אזוי אינמיטן די וואך ווילסטו טרינקן וויין טרינק נישט נישט אבער שבת הייבט מען אן מיט א כוס וויין מיט מיט צו זאגן ויחי ליל שמים וסעודת וכל צבאם. ש ס סעודה די זעקסטע זאך איז למהר ועל פה סוירין מילה דאורייתא אז מען זאגט ביים טיש א דברי תורה. ש י די זיבעטע זאך איז להכרעה על פה סוירין צו מאריך זיין די סעודה פארוואס באגינט די ענין יעסן על פה סוירין ווייל אידן ארומעלייט וואס האבן נישט קיין עסן געווענליך זעצן זיך אראפ דא און זיי ווילן אויך האבן עסן פון די סעודה. די קינד וויל מ מאריך זיין די סעודה זיי זאלן קענען עסן גענוג לאנג תמנו די אכטע זאך איז נטילת ידיים במים אחרונים מים אחרונים חובה מען ברענגט אריין מים אחרונים און מען וואשט זיך די הענט תשעה די ניינטע זאך איז ברכת המזון מען מאכט ברכת המזון מיט א אויב קען מען מאכן מיט א מיט א מיט א כוס און מיט מיט מזומן, אשר ראה, די צענטע זאך איז, כוס די ברכה, די כוס של ברכה, אז מען, אזוי ווי מען האט שוין זעהן, מען האט געלערנט, אז מען געבט איבער די כוס של ברכה, פאר די, פאר די משפחה, דאס איז א כוס ברכה, זאגט דער הייליגע, גייט ער יעצט מסביר זיין די אלע זאכן על פי די צען ספירות, וצריך להחזיר עליהם, מען דארף, דארף איבער גיין דאס, אל תקון עליהם ברעות דקדישא, און עס איבער געבן, און עס איבערגעבן מיטן הייליגן סוד, די אי כלילה מעשרת ספירין, אז דאס איז אלעס נכלל פון די צען ספירות וואס די שכינה איז, והיא היא בשורה דקדישא דקודשא בריך היא, און דער טיש איז פון די קודשא בריך היא מיט סיטרא דגבירא פון די לינקע זייט, וואס הייסט פון די לינקע זייט? מיט די לינקע זייט איז גבירא, אויף די לינקע זייט, דארטן האט מען געלייגט די שלחן. ובגין כך הקמיא רבנן, וועגן דעם האבן די רבנן געשטעלט א שלחן אין בית המקדש, איז דער שלחן געווען אויף די צפון זייט, און די מנורה געווען אויף די דרום זייט, חד, די ערשטע זאך איז נטילת ידיים, דהא חוק מיר רבנן למסנית'ן ידיים, די רבנן האבן אין די משנה געזאגט אז ידיים איז זיהומות פסולות לברכה, א הענט וואס זענען זענען נטמא איז נישט גוט פאר די ברכה דארף מען זיך וואשן די הענט קודם. תניונה, די צווייטע זאך איז למבצע שתי כיכרות בשבת, אז מען זאל מאכן אויף שתי אויף לחם משנה, כאטשיג וואס די טעם איז אז וועגן די מן, אבער זאגט ער אז די אין רמיזן איז אויך מרומז אין דעם בתרי ליכא רייסט די צוויי ליכעס פון די תורה, דאס איז העיבור וואס איז איבערגעגעבן געווארן בשבת, זוגות, פּאָר, פּאָר װאָסער. תּלסוד, די דריטע זאַך אין למאַי כ תּלס' סעודות אום שבת, עסן דרײַ סעודות שבת, כּמו דאקמיר רבנן מסניסן. די רבנן האָבן שוין, האָבן שוין פֿעסטגעשטעלט אין משנ ד אמר חד מיני, יהי' חלקי עם גומרי שלש סעודות בשבת, מיין חלק זאָל זײַן מיט די, װאָס עסן דרײַ סעודות שבת, די אינן שלימות, די שבע ברכהן, די צלויסע, װאָס זיי זענען, זיי ענדיקן די, די, די זיבן ברכות פון דאווענען, סא שבת איז נישט דא קיין שמונה עשרה, ס'איז נאר די זיבן ברכות, אבער מ'דארף דאך האבן צען ברכות פאר די עשר ספירות, לייגט מען צו דריי סעודות וואס דאס איז עני צי עס זאל זיין צען, להשלמה בהון לעשר עס זאל זיין נשלם די צען ספירות, ווייל די שבת האט די דאווענען האבן מיר עס נאר פון חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות, יעצט קומט צו די דריי סעודות קעגן כסף חכמה און בינה, ורעות איז די עונג און דאס איז די סוד פון עונג, ונוער יוצא מעדן און תיכף גייט ארויס פון עדן, להשקות את הגאון צו אנטרינקן אין דעם גארטן, און מאן דלא מקיים לאין, ווער עס איז נישט מקיים דאין ואיס להרשיז לקיימן, און ער האט די מעגליכקייט עס מקיים זיין, איז הפך ליה לנגע צרעת האבות, אין ספר יצירה שטייט אז עס איז נישט דא קיין ערגערע זאך ווי א נגע, און עס הייסט בדד יושעי וטמא טמא יקרא, איז זאגט ער איז שבת אז טאמער פירט מען זיך אויף ווי עס דארף צו זיין און מען האט בקרסה לשבת עונג, מען האט א עונג שבת, דעמאלטס איז עס א איז פונקט פארקערט איז די שענסטע זאך איז עונג פארקערט אויב מאכט מען אנדערש דעמאלטס איז עס נגע עונג איז מלשון ענדזשוימענט קומט פון לשון עונג ענדזשוימענט און נגע איז פון נעגעטיוו אקעגן ענדזשוימענט סאו זאגט ער אזוי אין די ארי הקדוש וואס ליגט ווי ווי איז די ארי הקדוש? דער הייליגער ארי הקדוש ליגט דארטן, זאגט אין די זמירות וואס אונז זינגט מען דארטן זאגט מען אונז, עשה די לדרום ומנאר, וויאזוי גייט עס דארטן? בשער ונתיר נגר בחם שן, זאגט דא ארעמעס זאגט מיין טאטע אזוי ארעמעס אויף דעם, בשעווען, שעווען איז די זיבעציגער די עיין, עתירין אויב דאס איז געקרוינט על גבי חם שן פאר די ניען דאס איז עונג, דאס איז עונג, פארקערט טאמער די ניען איז פאר דעם איז עס נגע, און די ווארט עונג איז מרומז די דריי זאכן וואס ער זאגט, די נהר, די איידען, און די גן, די דריי לשונות ווערן אנגערופן וואס דאס איז עונג. און טאמער איז חס ושלום מען נוצט נישט די ריכטיגע וועג דעמאלטס איז ווערט עס א נגע. רבי יהודה די פערדע זאגט להנהר הפסולת דמנהרתא, צו צינדן לעכט פון די מנורה, כמדגמי קדמון שלחן בצפון, און מען געלייגט די שלחן אויף די צפון זייט, און מנורה ביי דרום און מנורה אויף די דרום זייט, די בשורה די קודשא בריך הוא, הוכה צריך למהבה, וואס די שלחן פונעם אייבערשטן אין די בית המקדש געדארפט אויסזען די שלחן אויף די לינקע זייט, און די מנורה אויף די רעכטע זייט, דאס זינגט מען אונז אויך, אז הדאי לדרום ומנרתא דסתימא, די מנורה איז אויף די דרום זייט, נו מען גייט עס ווייטער בשלחן, בשלחן עם עם נהמא, און די שלחן מיט די ברויט, בצפון הוא ארשה, לייג איך עס אויף די צפון זייט, חמשוה, כוס וכו', ביי די פיפטע זאך איז צו מאכן א כוס אויף וכו', וואס טייטש? סתם א כוס איז א מצוה צו מאכן אויף א כוס, באט די ווארט כוס איז בחשבון אלקים, איז די איז די גמטריא פון עיטי סיקס, דאס איז אויך דינא, אבער וכו' איז גמטריא עיין בית, סאו הייבן מיר עס אן מיט וכו', וכו' האמער ניט, לאמיר צומאכן די טיר דא. ס'האלט נישט, אקעי, וכו' איז די גמטריא עיין בית צוויי און זיבעציק, וואס די חלה לוין קלה קדישא, וואס עיין בית האט א הייליגע גמטריא, עיין בית איז גמטריא חסד, פארוואס איז עיין בית א שם קדוש, ווייל עיין בית איז די י ק ו ק במיליא, וואס הייסט י ו ד איז צען, ה' איז ה י. האסטו נאך פֿופֿצן, נומער ו' איז ו' י' ו' איז נאך טווענטי טו, יא? און אויב האסטו נאך א ה' וואס איז נאך פֿופֿצן, אלעס צוזאמען קומט אויס וויפיל? סעווענטי טו, דאס איז שם עין בית, דחוללא אין כלה קדישא, דחוללא אין כלה קדישא, דהאי כוס מלא יין דאורייתא צריך לעשות דל עובדא דבראשית, אז כדי מען זאל עס מחבר זיין, עס זאל נישט זיין קיין קיין נאר קיין גבירות, עס זאל זיין רחמן אויכעט, וועגן דעם.

ברוז די מילא, און די סיקור פון די זאך איז בגין דא א קמיע שולחן בצפון, ווייל מ'האט דאך שוין געלייגט די שולחן איז אויף די צפון זייט, והראיה ס, שטייט בימינו עייש דאס, אז די טויער, די פייער פון די תורה, איז אויף די רעכטע זייט, איז צו האוות מימינו, איז עס געגעבן געווארן אויף די רעכטע זייט. און כאטשיג אזוי ווי איינער זאגט מיר אז ס'קען זיין וויבאלד איך האב יעצט עוסק אין עונג שבת דארף איך עסן צו די בין איך עוסק במצוה וואלט איך געזאגט פטור במצוה דארף איך נישט רעדן פון זאגן קיין תורות די ניין אבער די זאגסט עס מיט די תורה ביסטו מחבר מיט דעם די לינקע זייט מיט די רעכטע זייט לחבר ימינא דאי רחמי די רעכטע זייט וואס דאס איז אהבה און דאס איז צד החסד ושמאלה דאי דינא וואס איז דינא דאורייתא אי הוויה די אייבערשטער דאורייתא

און די זעלבע זאך איז אויך יעצט דא אז ס'קומט די דינים דארף מען אויך ממתיק זיין די דינים וויאזוי בגין גח צרות תלמיד חכם לזמני עמו דארף מען באגלייטן אויך דעם ווייטן תלמיד חכם מיט אים זאלן רעדן אין למען ישתדל בפסגה מרעי זאל רעדן אין תורה וועט עס אריינברענגען חסד מיט דעם ממתיק זיין אלע דינים שביעו די זיבעטע זאך איז לאחו הפסורי בגין עניים מ'זאל מאריך זיין די סידור וועגן עניים ער בגין דא כל המאריך על שכנו מאריכין לו ימיו ושנותיו ווער ס'איז מאריך די ב ב שטייט אז ווער ס'איז מאריך ביים שולחן איז מאריך אין משניות פאר וואס בגין כך האט צדקה תצל מוות אז די געסט פאר ארעמע לייט צדקה זה לעם הזה וועט די אייבערשטער דיך געבן א לאנגע יארן געזונטע לאנגע יארן שביעיו די זיבעטע זאך איז לארכו האב איך שוין געזאגט יעצט תמנו די אכטע זאך איז מים אחרונים די תיקון די לויט בגין מלך סדום די תיקון פארוואס האט מען געמאכט מים אחרונים וועגן ס'איז געווען מלך סדום איז די מלך סדום איז געווען א סכנה ווייל אזוי ווי זעהן מיר ביי די אשת פון לוט זי האט צוריק געקוקט מיט אירע אויגן איז צו געווארן געהארגעט נאכדעם, סאו די אויגן איז זייער דעינדזשערעס מיט מלך סדומ'ס, איז א קופונים, ורוז די מילה די והתקדשתם אלי מים ראשונים, ס'שטייט והתקדשתם ביסים קדושים, וואס דאס שטייט צוויי מאל והתקדשתם אלי מים ראשונים, ביסים קדושים אלי מים אחרונים, אז די זעלבע זאך שטייט אויך אין א אנדערע פלאץ אין זוהר, האט מען שוין געלערנט אמאל, אז פארוואס מען גיסט אויפן פלאר וואסער, און מען גיסט די מים כלומר פון די וואסער, עס איז אזוי ווי איינער וואס עסט די סעודה, ער עסט עפעס און די די דאגי קומט און ברויך נעמען עפעס, גיבט מען אים אבער ווארף עפעס א שטיקל, ער זאל אויך זיין, דו גיי גיי פון דא, זעלבע זאך די קליפות קומען הן הקלבים די חצופים זיי קומען אן, גיבט מען זיי אביסל וואסער דא נעם און גיי. תשיעא, די ניינטע זאך איז קאסט די ברכה, וקמיע מרת דמות ניסן אסור דברים נאמרים בקאסט די ברכה צו האבן שוין געלערנט פאריגע וואך אז דא צען זאכן וואס עס שטייט ביי קאסט די ברכה ואילן אינן, איטער, דארפסט באקרוינען איטב, הדחה, אויסשווענקן שטיפער פון אינעווייניג און פון דרויסן, כ א איז עס א לרויע מלא און גאנץ, און מקבל בשתי ידיו מען געבט עס איבער מיט ביידע הענט, יא מען הייבט אויף מיט ביידע הענט מען געבט עס איבער פארן צווייטן, מן ההלצה ונתנה בימין מען האלט עס אין די רעכטע האנט מסתכלה מן הקרקע סעיף און טפח מען הייבט עס אן א טפח פון די ערד אדער היינטיגע צייטן פונעם טיש, ונותן עין ואבן קוקט אריין אין די אויגן, און משגר אבן מתנה לאנשי ביתו נאכן ענדיגן זאגט מען גנא, קאשע ברכה, רעבעצן, גיי שיק ארום פארן עולם, קאשע ברכה. ועכשיו איינו אלא ארבעה שניים, יעצט האבן מיר נאר פיר, הדחו שטיפע חיים מלא, ויש אומרים חיים און חבית אז זיין נאר רוי, פון די חבית זאל זיין רוי, באט נאכדעם קענסטו שוין יא מישן מיט וואסער, ויש אומרים חי ק שלום אז די ק זאל זיין גאנץ נישט קיין פגם, ס'זאל נישט זיין צו אויף די מויל אפענינג א קריץ אראפ אדער צוברעכן, און דעם קוקט מען אייביג אה ס'נישט פגם יא מ'קען זיך מאכן, אויב ס'איז צובראכן זאל מען נישט פון דעם טרינקן. עשרה די צענטע זאך איז ברכת מזון, אויך מיר רבנים שלושה צורך כוס, מ'דארף האבן דריי צו מאכן א כוס, ורוז דמילה בגין די אי אהבת כליל עשו איך. אהבת כלילות אויך, די אהבה פון די כלילות אויך, זאגט ער מען קען אויך טייטשן כלילות אויך די ענן אברהם, ווייל אונזערע טאטעס האבן אייביג געזאגט דעם אייבערשטן טו מיר אלעס, אברהם זאגט אברהם זאגט יש בקהל, השם ברך זיין נאמען בקהל, און די אנדערע זאגן מקהל, און אנדערע קהל, די אלע כוללות אייך, אהבת כלילות אייך, די ענן אברהם, בקהל, מקהל קהל, ולייזער ח יתום דארף מען שמייליך זיין פון אים מער, עס ליגט שוין אלעס אין דעם, די אלע צען ברכות וואס קומט, זאל די אייבערשטער יעלפן יעדער איינער זאל געבענטשט ווערן, ואכלת ושבעת, זאל עסן און געזעט ווערן, וברכת ואת ה' אלוקיך און די אייבערשטער זאל דיך בענטשן, עכ פ פשט איז אז דו זאלסט בענטשן די אייבערשטער, אבער דו זאלסט בענטשן, וברכת דו זאלסט בענטשן און דאס לויבן דעם אייבערשטן, וועט אלע ברכות און השפעות קומען אויף דיר אויכעט, אמן. ברוך און נאך שוין ענדיגט עמער לערנען די רמב ם יעצט עמער לערנען אינעווייניג וואס איז גאנץ הייס דא זאגט די רמב ם הלכות ברכות פרק א' הערסט אונז זעמער שטיין שטיין מיר פארן בית מדרש פון רבי חיים וויטאל דא איך וועל כאפן באלד חתן אנשיק דא ב שטיין מיר יעצט פאר בית מדרש מהר ח על שם רבינו חיים וויטאל זאגט די רמב ם הלכות פרק הלכות ברכות פרק א' רבים שנזוועה די לאכול פת אוי לשתות יין און ביידע עכ נ ואני כולם אמיין הראי למתרין לאכול ולשתות דאן איז געווען א גרויסע עולם פארזאמלט און מען האט זיך באשטעלט באשטימט דארטן צו זיצן, מען זעצט זיך אראפ און מען רופט אויס א בורא פרי הגפן אדער א מוציא לחם לארץ, איז יעדער איינער געענטפערט אמן, קענען זיי עסן, זיי דארפן נישט מאכן קיין ברכה ווייל זיי האבן מכוון געווען, אבל אם לא נתכוונו לאכול כאחד, אויב זיי האבן נישט נתכוון געווען צו עסן צוזאמען אלא זה בא בעצמו עקב פון זיך יעצט און וזה בא מעצמו עקב פון זיך אליינס, אף על פי שאין אוכל מקרקע לאחד, פילע זיי עסן פון די זעלבן ברויט, כל אחד ואחד מבורך לעצמו דארף יעדער איינער מאכן א אייגענע ברכה, במה דבר אומרים בפת ויין בבת ביי ברויט און ביי וויין אליינס, אבער שאר אכלים ומשקים אבער ביי אנדערע עסן און טרינקען, עיין צריכים הסיבה, אלא אם בירך אחד מהם ואני כרם אומן הרי לאוכלים ושותין קענען זיי עסן און טרינקען ואף פי שלא נסחבין להוסיף כאחד, אפילו זיי האבן נישט נישט אינגאנצן זיצן צוזאמען. צו ווייזט כל השמיא אחד מישראל מברך ברכה מכל הברכות כולן, ווען איינער הערט עני ברכה, א מענטש זאגט נאך די ברכה כולן אף פי שלא שמע הברכה כולה מתחילתה ועד סופה אפילו ער האט נישט געהערט די ברכה פון אנהייב ביזן סוף ער הערט נאר די לעצטע ווערטער אף פי שאינו חייב באות הברכה חייב לענות אמן אפילו נישט מחויב געווען מיט מאכן די ברכה דארף ער ענטפערן אמן. בימי המבורך נוכרי, אויב דער מבורך איז געווען א גוי, אפיקורס, א כיתה, א תענוג שבעולם מלמד, א קינד וואס לערנט קץ ברוך אתה ה' אוי שהיה גדול ושינה במטבע הברכה, טאמער ער איז געווען א גדול און ער האט געמיינט ער איז בעסער און גרעסער און ער מאכט זיך זיין אייגענע ברכה אויף און ער טוישט די נוסח פון די אנשי כנסת גדולים, עיין ענן אחריין אמן טאמער נישט ענפערן אמן אחריין. מוסר לערנט מען פון ספר חסידים סימן קפ שמח. יחרד אב איש לסכן מעשיו, א מענטש דארף זיך יאגן מיט שרעק כדי צו מסכן זיין זיינע מעשים כי יש צדיקים שזוכים להיות עצי השכינה, צו די צדיקים זענען זוכה צו זיין ממש דבוק אין די שכינה שנאמר ואלייך יזרח השם, אויף דיך וועט די אייבערשטער באשיינען, וכי דו צדיקים דעם פראנט פון מיך, ממש עס שיינט און אנדערש, אנדערע זענען ארויף גלייך אויף זיי, כסב. והוי שונא נפש עד עוני צרירה בצרור החיים השם אלקיך וכסף, אויך שטייט והוי לך השם לאור עולם. דער אייבערשטער שינדט שיינט אריין אין א אור עולם ויש עומד מרחוק, ס'איז דא וואס שטייען פון דערווארטנס ורואה און זיי זעען שנאמר בחיותו באור תראה, ויש הלא יראה, ס'איז דא וואס זעען נישט שנאמר ווען באלד יראה גייע איז השם, וכסיל אל ירא בפלגות נהרא נחלא דבש וחמל. אל תערב בנים עם בנות, מ'זאל נישט צאממישן יונגלעך און מיידלעך, חאמערייזל פיטערייזל, מ'זאל נישט צאממישן, ס'איז גארנישט סעגרעגעיט עס, פראביר עס צוריקצוהאלטן, ס'וועט זיך זיין די, פארוואס ועל פן יכתיר, חלילה זיי זאלן זיין צוזאמען, זיי צוקומען זאלן זינדיגן, תשמח בסלע ובמחול, דאס שטייט אין די פסוק אז די פרוי זאל זיך טאנצן, שטייט שטייט נישט תשמח הנערים צוזאמען, נאר די סעודה לאז איר טאנצן אליינס, לבדה, אליינס. טאקע היינט חמשה עשר באב יעצט האט מען געגאנגען פרויען טאנצן, האבן געטאנצן אליינס. אויף בחורים וזקנים יחדיו, ביי בחורים וזקנים שטייט יחדיו, זאל זיין טאנצן צוזאמען בחורים וזקנים, ביי פסילה שטייט אליינס. וכן ילדים וילדות, ילדים וילדות משחקים. ברחובות העיר ימלא, שטייט אז די ילדים און די ילדות זאלן גיין שפילן ברחובות העיר אין די גאסן, ילדים לבד וילדות לבד, וכן בסוף תהלים שטייט בחורים וגם בסילות, ולא יאמר בחורים עם בסילות כמו זקנים עם נערים, זקנים נערים שטייט אלטע מענטשן מיט יונגע מענטשן, נאר בחורים וגם בסירות, גם לרבות נשים לבד, יעדער איינער זיין אייגענער פלאץ. זאלן מיר אלע געהאלפן ווערן מיט אלעם גוטס'ן, גוטע שידוכים פאר יעדן איינעם, און גוטע אלע גוטע ברכות, ואכלת ושתית וברכת, ברוך השם לעולם אמן ו. אמן!